Ray Masina, manamasinga anay amin'ny fahamarina ny Teninao amin'ny fahamarina. Amen. Tantara anankiray ilay avy namarana manomboana azy. Nisy rangahy anankiray nahita fahitana nentin'ny devoly tany an-danitra. Rehefa tonga tany an-danitra io lehilahy io dia nampahitany ny devoly lavaka anankitelo samy misy olona ao anatiny. Ny lavaka voalohany dia misy olona ao anatiny ary misy griazy, misy bara vy, misy bara boule. Rehefa nanontaniana ny Diavoly dia izao no teneniny hoe, Satria Amerikana no ao ary fediny ireo no zanaka, tsy maintsy arovana fa sao dia lasa. Ny teo amin'ny faharoa dia. Sivana manify sy mitsingevana no natao. Ary ilay fanontaniana ny devote hoe sonomy ao. Souple mantsy ireo ka atahorana ho lasa raha tsy atao an'izany. Fa ny tao amin'ny fahatelo kosa misy olona nefa tsisy n'inon'inona miaro azy. Fa ahoana? Teo ry Nivo, Malagasy ny ao. Fa ahoana re? Tsy atahoranay tsoaka? Sady tsy atahoranay tsoaka ireo? Norasendra sendra misy mitady hiakatra sy hisondrotra aza namany ihany ny faporito eo dia mijery fa tsy afaka eo zandry. Blague ve zany sa tena marina? Blague ve zany sa tena marina? Nabota jejrelita. Nanana tany voaroboka. Tany voaroboka mipetraka eo amin'ny kaikin'ny lapan'ny mpanjaka ka notsiriritiny faty aza. Ary tamin'ny fomba rehetra, tamin'izay fihetsika rehetra, tamin'izay azo natao rehetra, no nirifa hahazoana io tambajotra io. Inona ny tety hiabo voalohany? Ny tety hiabo voalohany dia izao, nanatona an'i Naobota izy. Izay no dingana voalohany. Tsisy vitan'ny resaka e! Tsisy vitan'ny dinidinika e! Aleo mifampi, aleo mifanatona aloha tsika e! Aleo mifampiresaka aloha tsika e! Aleo aloha mifanatona teo izy teo sy hatao e! Zay ny voalohany. Ny faharoa, inona zavatra faharoa atao ry abo? Minegosy, miserasera. Zao.

Za milaza aminao ry Jezebel fa io tany zay tsy omeny io rehefa atakalo, rehefa vidiana, tsy omeny, ho azonao amizao bôjy io. Taty ela aza nisy boky momba fanana tanjaka nataontsika mirehatra io fa za matahotra enao. Misy tsy dingana tahaka an'izany. Fa inona no mahatonga an'i Laporta hiziriziry? Tsy anaiky mihitsy. Ary io foto-kevitry Laporta io? tsy hahavery ny ady. Dia ireo farany nandeha fahatelo dia hozy hoe, Fa hoy Nabota tamin'i Ahaba, Sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah izany. Sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah izany. Fa tsy omeko anao ny tanindrazako. Fa rehefa nanontaniany i Ahaba, dia ahoana moa izy? Izao izy no teneniny hoe, Tsy omeko anao ny tanindrazako. Tiana averiny intsony ilay hoe, Sanatria hianoka eo anatrehan'i Jehovah izany. Fa izay ve no fanenkem-pinoan'i. Nabote. Rano maha tany fotsiny azy, rano maha eo akaikiny azy, rano maha vahoaka fehezina azy dia ho nomeny io. Fa ireto zavatra anankiroa ireto no mahatonga azy hiziriziry amin'izao filoha tsy haiko ozy ny zoniny izao. Voalohany, mpanompon'Andriamanitra izy, vavaka amin'i Jehovah izy. Faharoa, tanindrazana. Ary angamba raha ohatra ny mpanjaka hoe anorenako lapa anankiray io, angamba mety ho noeny ihany. Fa atao eny ny mpanjaka io. Ambolena any amin'izany koa satria dia ho rariny izany. Ny tany razanao, ny rovana avy tamin'ny razanao, ny zoto avy nanomena anao.

Izay izany ilay mpizaka mpanao matetika dia io nge mitovitovy ihany fa ah misy olona miteny amiko an'izany nga manao an'ity andrao ary fa Andriamanitra iray ihany ny vavahana ozy dia izany Andriamanitra iray ihany tsy manina raha maka ty Andriamanitra iray ihany ny vavahana ozy fa andrao ary Dia dimy mianaka misionary isan'Andriamanitra iray ihany vao tao aty. Rehefa tena tenenina ao amin'izany izy, dia ilay samy manana ny azy indray. Fa ahoana ny tanindrazako mampolena ao aminy? Nahoana ny soatoavina maha-malagasy ahy? Nahoana ny lova navelanalaza ho azy? Ho ataonao tsinontsinona ka ataonao amin'izay tianao aho va aza? Tsy izany ny Ralan'Andriamanitra. Izaho dia milaza amintsika, tokony hijoroantsika amin'izany e! Tokony hijoroantsika. Misy moa ny olona mora maharo zavatra rehefa ela ny fanazavana. Mahena le zay nanazavana zavatra iray ho resaka taom-baovao malagasy fotsiny efa betsaka e zay za de efa tsy tia hilaza n'inon'inona tsony Tsaroanareo hoe ahoana?

Tsisy resaka famototsandro izany fa rehefa te hamoto sampy ianao dia manaova fotsiny izao a! ee! Vao vita indray tato amiko iny an! Elah ka tsy asio télé indray ity amin'ny Harabado be an'ilay izy an! Efa ela be ny nanazavana an'izany. Diaspora, Vangona, Taom-baovao io, misy fanamarihana momba an'izany taom-baovao izany, tatao, zara-hasina, mivampy mifanohitra salohim-bady, mivampy rary soa, mihinana vary amin'ireo mpitondra tantely, izany rehetra izany. Tsara mila ambara tantely koa ianao hoatran'ny dia lazain'ny olona fa mpotsy koa. Ianao no tsy mahazaka ronono tantely fa marary kibo raha vao mihinana an'izany dia izay no lazainao manompo sampy fa ahoana fa misy olona te hamboly anana eo amin'ny lova. Misy olona te hanatsatoka rano mirebaka fotsiny izao eo amin'ny tany razanao dia izy tsy te hahalala an'izany fa izay fotsiny resaka. Dia iresahana zavatra maro be ohatr'izany ilay izy an! Efa resaka tiana hateza sisa ny farany. Miavaka malaza. Nabota dia nijoro, ary sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah ihany. Raha tenena amin'ny teny hafa, ataovy izay ataonao, resaho izay resahinao, seraho izay seraserahinao, fa ny ahy dia izao, tsy mety manao izany. Rehefa maty aho, ka tsy eto intsony, leo zarafo zay. Fina monina zay ko. Za ko dia avy aty dieny ny pasitera ny didina dia hanangarako ilay zay ndra manao io. Rehefa maty aho, atoro soamatsara ny mbadrakola, ahaorana natoro izay olona any aho.

Sady indray dia hiteny hoe tamin'ny pasitera raha teo aho izao foana no ataony, manao an'izany mihitsy izay ato. Ary tsy voatery fa raha tsy izany aho dia fantaniana irery ireo amin'izay olona eto. Fa izaho dia mieritreritra fa izany taom-baovao malagasy izany, soatoavina anankiray amin'ny lazatenà Ramboda avotsintsika ao am-pelatanana koa. Efa be dia be ny izay voangarahaka teto izay e! Efa be dia be izay soatoavina anie velona e, velona e, velona izay e! Dia ho ampira indray e! Ry havako marary, na dia tena misy milofo fatratra amin'ny ain-tsika sy hitady an'izany aza izao ihany no lazaina amintsika e! Fomba fa tsy fomba, ary fomba amin'izay tokony hatao. izay hataon'ilay rafitra rehetra rehetra. Samy manana ny fombany ilay olona rehetra, samy manana ny fombany ny sampana. Ohatra, ny sampati izao ohatra, mifampirahaba amin'ny tanana ankavia, dia atsofoka ato anelanelany ato ny tanana rehefa mifampirahaba.

Ary io fahery zany a! Lovitô, zao, mitily, zao, efa hery zany! Dia momby ankehitriny dia lazaiko ny olona tgv, tsisy hidiran'ny tgv zany tompoko, fa efa fomban'ny skoto hatrizay zany! Izany no iresahana antsika foana. Ny Sinoa koa ange manana taom-baovao. Ny Frantsay koa ange manana taom-baovao. Ny olona, ny firenena rehetra ve samy manana ny taom-baovao? Dia hoy izay rehefa mba milaza an'izany rehetra rehetra izany hoe ny Frantsay mba mpiara-pentsona amin'ny azy, ny Amerikana mba miverimberiko amin'ny azy, na ny sinoa aza mba mitsangana ho alan'ny azy na ho anan'ny gasy ny tsy hanamanitry ny azy. Ry havako omaly, alao mba mijoro tsara isika amin'izany retraretra izany fa zava-dehibe loatra ny fijoroana amin'ny maha malagasy, ny firosoana amin'ny maha malagasy, ny fijanonana amin'ny maha malagasy ary tena malagasy araka izany.